Үтүү үммүт күөх маай күннэринэн ыам ыйын тохсус улуу кыайыы күнэ чугаһаата. Бу нэдиэлэтээҕи хонуннары Албан аат болуоссаттан кэпсииргэ хананным. Эпирге Мария Кабельяна Тускулана уонна оператор Вячеслав Борисов үлэлиибит. Сунтаардар Үлэ, Эйэ, Маай бырааһынньыгын икки бүк үөрүүлээх көрүстүбүт. Ол курдук күндү биир дойдулаахпыт, ааттаах ыанньыксыт Владимир Африканович Михайлов Үлэ дьоруойа үрдүк аатылла. Кинини итиитик-истиҥник ис сүрэхтэн эҕэрдэлээн туран биир дойдулаахтара үөрэн, көтөн, ырыа ыллыктаах көрүстүбүт. Кини кимий, кэрэхсэллээх киһибит. Кини тугуй, герой, туйгун, үтүө ыанньыксыт. Маннык ырыалаах, үтүө-мааны тыллардаах үлэ дьоруойун Владимир Михайловы биир дойдулаахтара көрсөллөр. Үлэ-эйэ күөх маай бырааһынньыгын Дьокуускай куоракка көрсөн Айсен Николаев эҕэрдэтин тутта. Мин наһаа хөхтүм итинникке биэ урусиддибатаан бастагы хыддьааһыным окунаман наһаа сүйдүктэрийбиттен наһаа сүйдүккө туохтаабыттара көссүһүү бөҕө хаска тиһүү бөҕө броона уруй айхал бөҕө мин бэйэм дааны кыбыста бэйэм даа хөҕүнү лөсбутум улууска төрт социалистическай үлэ дьоруойа баар боллаҕына африкановичка арасыйаҕа бастакыннан үрдүк аат иҥэрилиннэ кини кириэстээх тыа хаһайсыбатын кооперативыгар ыанньыксытынан үлэлиир кириэстээх хоккуос ыһыллыбакка кээпэритипинэн тутуллан олорбут кини акылаата олох улахан кини курдук киһилэлээн эдэриччэттэр уонатын үлэһиттэр көҕүлээн үлэтин хити ыһыллы толлуу барыы бириэмэтигэр улаан коллективи тутан кэллэ диэн күүскэһиналыыбыт биир он икки сыл устата биир да өрөбүлэ биир да бырааһынньыга суох ынах сүөһүнү көрөн харайан республикаҕа саамай үрдүк ыамы ылан маннык үрдүк ситиһиилэннэ кини дьоруой сулуһун кэргэнигэр Бу кэм устата бииргэ үлэлээбит кэллэктиибигэр аныыр. Кинилэри кытта күннэтэ сыралаах үлэ түмүгүнэн ааҕар. Кэргэнимгэр ой буолуор дылы бэйэбинэн көмөлөһөн диэммин аар улахан баҕаһанаан туолан турар механик кыһыллаах үлэтинэн бэйэтин чэрдээх илиилэринэн ситиһэн ылла Онон кэргэмминэн мин аһара киэн туттабын. Дьоруой сулуһа өссө да уһун кэмҥэ сырдаан, үүнэр көлүөнэҕэ үтүө холобур буола туруохтун. Ньургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениетэ, Сунтаар. Саха сыр төрүтөмүтэ сүүс сылыгар анаан хаалыктаах хаамааччылар сүүс буолан хаамыаҕыҥ диэн акция тэрийдилэр, онтон тимир көллөөхтөр сүүс отут алта буолан өйдөбүнньүк айанын тэрийдилэр. Ол туһунан илэ харахпытынан көрүөҥ. Бүгүҥҥү өрөбүл күн хаалыктаах хаамааччыларга ураты буолла. Ол курдук кинилэр өрөгөй тыыннаах хаамтылар. Оннук тоо! Аан бастан хаамарга эбэһээт эккин хааңын хылытыахтааххын хүөхтеген хамнатан бастан херекке оҥоһуллар. Чэбдик хаалыктаах хаамааччылар түмсүүлэрэ сүүс булан бииргэ хаамыах диэн акция тэрийдилэр. Тэрээһиҥҥэ ыҥырыыны ылынан биоанкея түмсэн Порт суолугар баар Сунтаар диэн аартыктан кэлэ-бара аҕыс километр хаамтылар. Биэһанча киһи мустаммыт хааман кэллибит. Ким баҕалаах, ким туохтаах кэлин диэн оны көрөн, бастаптын көрөн кэлбиппит. Мин хеттон алтаһастахпын. Хасырдаайы парка кииремин хаамабын. Манна бастакыннан эбэтин батыһан кэлбит иккис класс үөрэнээччитэ Саяна Тартокова кэлэн мэтээллээх хайҕабыл суругу тутан үөрдэ. Мами опять калим. Вдруг получила первое место. Я очень понравилась. Иккис класска үөннэр кытары тэҥҥэ хаам баран баран хитэн ылан хитэн ылан иккиэн тэҥҥэ кэриэтэ кэллибит. кими кэнниттэн кэллим биэһэнчэ киһи кытынна онтон тимир көлөлөөхтөр сахалыы былаахтаах сахалыы таҥастаах тойбохойдуур суолга комсомол өйдөбүнньүгүттэн айан тутан хэбиэскэй былаас олохтонноругар толук буолбут эдэркээн дьоннорго сүгүрүйдүлэр бастакытын таҕыстыбыт үөрдүбүт буотун хахаутирин ахтыны тэһүү сылыгар тутун бэйэбит дьиэ кэргэммит бар булан таҕыстыбыт онно сыдуу пельменица дьигалаажабыт ата бэлэмнэнэн былааҕа тыылаһан игит онно Семья он кытта келли төп болон кэргемминэ онно икки оҕолунан онно бу коллегаларым тураллар. Үчүгэй бэйдэр каналлаах дегенем бу мероприятие. Ол иһин төбі оҕолорбутун киэн кэллибит. Біз Верев кининатыттан манна тириэкэлэн олоробут. Бу хамсааһыҥа сүүс отут алта тимиркөлө таҕыста. Маннык тирээһиннэр хас биирдии киһиэхэ дойдуга бэриниилээх буолуну иитэллэр. Мария Кавелянчеслав Борисов саха телевидениетэ Сунтаар. Май өрөбүллэригэр Сунтаар улуун култууратын салгата уонна Сунтаар ситимэ иистэнньэҥнэр түмсүүлэрэ көҕүлээһиннэринэн Дьокуускай куораттан ааттаан, суоллаан биир дойдулаахпытын саха таҥаһын сөргүтээччини, чинчийээччини, сайыннарааччыны Светлана Петрова уран хатыны ыҥыраммыт маастар-кылаас тэрийэ сылдьабыт. Бу маастар-кылааска номнуо тоҕуонтан тахса киһи кырдьар. Бу уһуйааҥҥа сылдьыбыт кэрэ аҥардар далбар хотуттар Толору сахалыы таҥастаныахтара. Бу курдук ыһыахха бэлэмнэнии күүскэ бара турар. Салгыы Саха Республикатын күнүгэр Саха сирин үрдүнэн он үс оҕо төрөөбүтэ биллэр, онтон биирдэстэрэ Сунтаартан. Ол туһунан Ньургуйаана Хаарчасова бэлэмнээбит сюжетыгар көрүөҕүҥ. Республика өрөгөйдөөх күнүгэр күн сирин көрбүт кырачаан киһини төрөппүттэрэ, эбээлэрэ сахалыы таҥаһы кэтэн үөрүү үктэллээх көрсөллөр. Могусовтар дьиэ кэргэттэригэр төрдүс оҕоннон төрөөбүт уол оҕону эрэллээх, кыахтаах, эппиэтинэстээх буоллун диэн Эркин диэн аатынан сүрэхтээтилэр. Бу оҕо биһиэхэ Сунтаар ЗАГСытын отделыгар төрт он бэһис нүөмэринэн сурулунна. Хайда эрэ наһаа дьиктитик сыыппаралар түбэстилэр, ол курдук кини төрт он бэһис нүөмэр суруллубут күнэ төрдүс Күн ыам ыйа эми төрдөн биэскэ майгынныыр дибэтэ уонна төрдөн биэстин этэргэ дылы оттон аҕа дойду сэриитигэр Хевийскэй хойус хоппут сыла. Магусовтар Тойбохой нэһилиэгэр олохсуйан олороллор, кинилэр иккиэн учуутал идэлээхтэр, эдэр специалистар дьиэлэрин уларсыкка ылбыттар. Ыал улахан оҕото Эрсаан тупсаҕай көстүүлээх улахан дьиэни уруһуйдаан, баҕа санаата туоларын долгуйа кэтэһэр. Биһиги дьиэбит икки этээстээх буолуоҕа. Мама, сэбикки үүннэриэҕэ Оҕолор бары сахалыы ааттаахтар Эрсаан, Кыыдаана, Ньургун уонна Эркин. Ыал ийэтэ кырачаан оҕотун бэрийэн үтүө киһи буола улааттын диэн баҕа санаалаах. Иитигэ иһиргиир олорор дьон быһыытынан сахалыы тыыннаах иитэ сатыыбыт оҕолорбутун сахалыы саҥарар, гына уонна да ийэ буолар дьол Республикаға барыта 13 оҕо күн сирин көрдө, онуоха Айсен Николаев кинилерге барыларгар маннык үрүн көмүс тыаһыыр оонньууру бэлэхуунна. Бу оонньуурунан кырачаан дьоннор биэбэйдэнэн, иитиллэн, саханы саха жетер дьон буолуохтара. Оҕолор уруһуйдаабыт дьиэлэрэ бу киэҥ-куоҥ уһаайбаҕа быйыл дьэндэйэн тахсыаҕа. Көмө харчыны сөптөөхтүк туһанан эдэр ыал икки этээстээх толору хааччыллыылаах дьиэни туттар былааннаахтар. Хас биирдии ыал билигин бэйэтэ туспа дьиэ-уот туттан дьиэлээх буолуохтаах диэммит быйыл бу уһаайбалынныбыт уһаайбабытын тыгар бэлэмнээн быйыл мас кэрдэн бэлэмнээбиппит дьиэ туттардыы Баҕа санаа туоллун, өрөгөйдөөх күҥҥэ төрөөбүт уол оҕо эр бэрдэ буола улааттын. Ньургуяна Харчасова, Радомир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтаар. Быйыл Сунтаар улууһугар уонтан тахса өрөмүн үлэтэ барара күүтүллэр. Онтон биирдэстэрэ Тойбохой орто оскуолата. Өрөмүн үлэтэ хайдах барарын биһиги устар бөлөхпүт билистэ. Тойбохой оскуолата икки тыһыынча биир сыллаахха тутуллан үлэҕэ киирбитэ Хас биирдии таас тутуу сүүрбэ биэс сыл арыттаах капитальнай өрөмүөн үлэтэ хайаан да ыытыллыахтаах. Бу үлэ кэмигэр ыытылынна эрээри, благоустройствотыгар, уотун ситимигэр улахан кыһалҕалар бааллар. Ону киирэн көрүөҕүҥ. Сүүрбэ биир сыл устата өрөмүөнэ суох турбут оскуоланы муостатын бүтүннүү көтүрэн, уларытыы үлэтэ бара турар. Тимир турбалар эргэрэн, эмэҕирэн туһата суох буолбуттар, аны туран оҥоһуллар үлэтэ сметаҕа киирбэтэх. Тутааччылар экономияҕа хаалбыт 12 мөлүйүөн солкуобайы бу үлэҕэ ыытаары докумуону толорууга үлэлэһэллэр. Эй, көрөргүт курдук бу турбалар быһыталлар. Бу эмэ көрбүттэр, быстыбыттар. Иннен өссө хас таһынан умай хатаабыттар. Онна алюминиевайда урут оскуола тоҥо сылдьыбыт, били тоҕуһан астыларга. Ол тоҥо сылдьыбытыгар уллаана основная системата битимир буолан уллаана кыһын тымныыга хая баран бар тобу мостатын иһигэр утеплитель кэбиһиир аһыппыт. Бу турбата уже бааллаһытар. То эдакка крана туппат ханан даҕаны. Хотя уутун уже барытын араарбыттаран эм бириута дэстен бу аллар аһыыр аһытар. Капитальнай өрөмүөн үөрэх систиэмэтин модернизациялааһын федеральнай программаннан барар мостата эркинэ үрүтэ барыта уларыйыахтаах атырдьах ыйыгар түмүктэниэхтээх үлэ тэтимин үбүлээһинэ быһаарылла илигэ бытаардар. Ну, начали в своих средствах делать, а потом уже сэкономный бюджет, надеемся, будет поддерживать там все-таки деньги федеральные, но, разумеется, нужен там поддержка. Улуус биир улахан оскуолата иккиһүс биэһоньүс үөрэнээччилээх өрөмүөн кэмигэр оҕолор икки сиринэн тарҕаһан үөрэнэллэр. Кэллэктиип үөрэх хаачыстыбата намтаабатыгар кыһаллар. Үлэ ыраас баайтык барар, үлэһиттэр үчүй баайтык кэлэннэр миэстэлэрин буланнар, Харастырдатан киэһээҥэл үлэлиилэр. Үлэ кэмигэр түмүктэнэн аны күһүн оҕолор тупсарыллыбыт оскуолаҕа киириэхтэрэ. Ньургуяна Харчасова, Радомир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтаар. Ыам ыйын сэттис күнэ, араадьыа күнэ. Маныаха биһиги олохтоох араадьыабыт сүүрбэ сылын бэлиэтиир. Долгун араадьыа. Бу өрөгөйдөөх үбүлүөйүгэр Долгун диэн бириэмийэ биллэрдэ. Бу тэрээһин куораттан туох да уратыта суох бэртээхэй тэрээһин буолла. Бүгүҥҥү үөрүүлээбит ый малгына буолуохтун күндү Сунтаарым дьон-сэргэтэ уонна ыраахтан-чугастан ылбаҕай-мааны ыалдьыттар! Дьэ бу курдук Долгун радио саҥарбыта быйыл сүүрбэ сыла. Икки тыһыынча сыллар аныгы кэм киһитэ, киэҥ көрүүлээх, араадьыйа тиэхиньик идэлээх биир дойдулаахпыт Валерий Макаров Сунтаар нэһилигэр араадьыйаны үлэлэтэр ыра санаатын бастакыннан үөлээннээхтэрэ Владимир Еремеев уонна Семен Калачиков өйүүллэр. Бэйэлэрэ араадьыйа иһитимин таҥан таһааран ымыйын хэттис күнүгэр икки тыһыынча икки сыллаахха аан бастакытын Долгун араадьыйаны саҥардан нэһилиэнньэни үөрдэллэр. Ол хаҕана Хунтаар улууһун баһылыгынан Никитер Михаил Викторович үлэлии олорбута, дьэ ыҥыранылан буулаҕын хайдах киһи өйүөхпүтүн сөбүй аһары кэскиллээх үлэбиттэн санаан ИТЛСПТыгар табин көрдөһө үөрэммэтэх киһи быйытан ханаабын тарҕап кэпсээйиппэр киһимтан туох диэбитэ дэн оборудованиеларгар уонна помещениерынан көбүнүөхпүт диэбитэ ол иппитылын толорбута иннигынан табу үөрүү-көтүү өрөгүйгэр күүл баһааскын кэлэн билей турар араадьыйа бастакы ыытааччыта Анна Егорова Ангелина Файрушина буолар бу сүүрбэ сыллар тухары араадьыйаҕа ыытааччынан аҕыс уонча киһи холоммута Онтон сороҕо долгу музыкальнай бириэмэҕэ ыалдьыт буоллулар. Уркулу долгуйдубут, долгумутун наһаахтыбыт эппит, олох урукку кэмҥэ төннүбүт курдук сананан сылдьабыт. Ол кэмҥэ хүрбэ хылынара түтүр да, он бес хүрбэ хылынара түтүр иккис олоҕум курдук ханыыр этим, уһуннук үлэлээбит дьонтон биирдэстэрэ буолабын. уонна наһаа үөрэбин араадьыйа юбилейдаа сылыгар үлэһиттэр александра кириллина уонна михаил федоров долгун бириэмэ олохтуохха диэн бэртээхэй тэрээһини саҕалаатылар улуус дьаһалтатын кытары долгун араадьыйа биир бииргэ үлэлээн саҕалыаҕыттан бары таһаҥардыллар үлэ бара турар Оны таһынан эбии нэһилиэктэргэ долгун радионы эмиэ истэллэрин ситиһэр туһугар эбии дьастата көҥүлүлэн алта нэһилиэк холбон олороллор былырыын бу долгум тиэмэни олохтоору гыммыппыт онтон корона хамсыга буолан хаалан оробна быйыл бу өрөгө диахабрига түбэһэн үчүй бадик бу билигин уон кыттааччы кэлэннэр күн көрсөн эрэллэр күн бүгүн Тэрээһин саҕанта кыттааччылар ыытааччылар кыһыл дорожканан омук сиригэр Голливуд артыыстара курдук хааман киирдилэр ол кэннэ бириэмийэ уон финалист ырыһыттара Бииртэн биир кэрэ эгэлгэ ырыалары бэлэх уунан ырыа дьикти хонуутугар ылдьыттаатыбыт. Уонна бу кыра бириэмэҕэ бэлэмнэнэрбит тухары бары отой түмсэн, бары бэйбэйбитин өйөһөн, өйдөһөн, поддержкалаһа сылдьарбытыттан эмиэ наһаа үөрэбит. Бары олус бэркэ ыллыллар. Хата мин култуура киһитэ, олоро дьиэ коммунальнай хаһаайыстыба үс үлэһиттэрэ финалга тахсан ыллыы сылдьалларын көрөн олус үөрдүм. ЖКХ-лар биир толору кэнсиэри биэрэр кыахтаахтар эбит. Манна кыттарбытыгар бэлэмнэнии, аҥаардас бэлэмнэнииттэн элбэх киһи туоҕулар. Опыт ыллыырыгар ыанаха дахтаххан турарга Аны дьоро киһини Алена, Ник, Уруйдаана, Альфред, Туймаада, Александра, Михаил Кутана урукку билиҥҥи кэрэ кэмҥэ ыалдьыттарын элбэҕи да сырдаттылар. Сыана кэтэҕэр быһа эпир олохтонон ыллаан тахсыбыт артыыстар санааларын тутатына истэн үөрдүбүт. Бастакы долгу музыкальнай бириэмэ хаһаайкатынан Туойдаахтан көмүс куоластаах Татьяна Рыскумова, көрөөччү биһирэбилэ пенсионнай салалта үлэһитэ Любовь Иванова буоллар. Бары кыттааччылар анал ааттарынан биһирэннилэр. Чэһинэ эттэхпинэн күүппэтэҕим уонна буоллаҕынан бу киһи залга сцена иннигэр зал иннигэр көрөөччүлэр нилери таастаҕына ордук кини киһи арыллар диэн бэйэбэр арыйдым саҥа күҥҥэ анаан сунтаарта мария кавильяна тускулаана вячеслав борисов спорт сонна Тимофей Большаков Тыгын оонньууларын сүүмэрдиир күрэһигэр кыайыылаах үрдүк аатын ылла. Онтон Уһун Күөл баһылыгын холбуйааччыта Айаал Захаров ГУТУО күрэһигэр Саха сирин хамаандатыгар киирсэн Екатеринбург куоракка баран эрэр. Онон киниэхэ итии-истиҥи эҕэрдэ, ону кытта ситиһиилэри баҕарабыт. Онтон бу өрөбүллэргэ дьиэ кэргэнинэн дуобат уонна кыраккыы оонньуулара тэрилиннэ. Кыраккыыга бастыҥ ааты, сомоҕо түөлбэ ылла. Бу маннык бөҕү тоҕор былаһааккалар олохтоммуттара номнуо сылтан орто. Оторутаатар эм бу маннык мусорнай баахтар кэлэн турбуттара онуоха биһи олус диэн үөрбүппүт. Бу экспериментальный былаһаакка хайдах үлэлиэҕэй уонна туох сыллааҕай? Ону билсиэххэ. Биир икки сыллааҕыта Сунтаар нэһилигин устун сүүрбэ биэс маннык бөх былаһааккалара оҥоһуллубуттара. Ол ону көрүөхтээх-истиэхтээх региональный оператор үчүгэйдик үлэлэппэккэ мунньуллубут бөҕү ыттар ыһаннар,

Саас буолла да бөх айдаана. Маны саалыыр тууттан арааһы тобулаһа атыыбыт. Бу экспериментальнай үлэни дьон өйдөөн, тустаах тэрилтэ үчүгэйдик үлэлэтэн хатаннар ханнык. Мария Кобелян, Вячеслав Борисов, Саха Климэтэ Сунтаар. Кыайыы күнэ. Бу улуу күн. Бу күн сэрии толоонугар хаалбыттарга кэриэстэбил күнэ. Тыыннаах эргиллибиттэргэ уруй диэн тылынан сонуммун түмүктүүбүн. Сонуммутун сэргээбит буоллаххытына, сүрэҕи баттаан үөрдүөххүт диэн эрэнэбин. Ону кытта Сунтаар сулуһа YouTube-ханаал сигэтин тарҕатан, биһигини кытта бииргэ буолуҥ диэн ыҥырабын. Салгыы, ыам ыйын бастакы күнүгэр, сэт туон тэрилтэ икки тыһыынчаттан тахса киһи Сэлэлии өрөгөйдөөх хаамыытын көрүҥ,

Сааскы бырааһынньыгынан Эйэ, Үлэ, Маай бырааһынньыгынан итиитигин түҥнүк эҕэрдэлиибин! Өлө, үлэ, Обоҕоһуу күнүнэн Тутар нэһилиэгин муниципальнай тэрилтэ дьаһалтатын нэһилиэк сэбиэтин дьокутааттарын көстөм алтыта тута барыгытын үөрэн көрөн туран эҕэрдэлибэл!